my country people una welcome back to my channel today angel fans don come out to come defend angel over the accusation wey be say sumag ex-girlfriend lay against her and also angel herself don come out to come um, talk her own side of the story So few hours ago, a particular blogger wey dey call Cutie Juice come out to come put out a picture of Soma and his ex-girlfriend wey be say they call Hilda. He and the girl they don date for five years. And for those of us wey watch Big Brother Naija All Stars, Soma break up with that girl for stage. village after dey evict dem that sunday people come dey complain talk say why this two people go behave like this Soma you get serious girlfriend wey be say don dey with you for five years the years wasted you just break up with her without any closure for national television likewise um Angel Angel get serious boyfriend Angel come and follow Soma break up with her own man follow Soma go house so the particular blogger wey we dey call Cutie Jones come come out come talk say Soma now he and angel don break up and soma don go go meet the girl family ex girlfriend family say he wan marry the girl for there na the whole story come take burst out for internet space so when soma girlfriend dey call hida hear about the story talk say um, soma don pay her bride price and all of that come come out to come explain her two cents once she come come out come come dey explain talk say according to her say she no wan come out to come um, talk about am anyways before say but the way the thing dey go she go need to come out to come explain herself say she and Soma dem don break up for the longest time and she don stop to dey talk to Soma since July this year say but the boy he still reach out to her for August when people dey drag am for Twitter accusing him of the girl his ex-girlfriend Hilda being the obstacle wey be say dey for a relationship wit Angel. According to di Hida girl, she say at some point say true true she and Soma dey continue to tok afta di show, dey even still dey do shukuli afta di show and all of dat but, na as a result of di way Soma dey stalk her both for her office na im e dey beg her up and down to forgive am to take am back and im aggressive attitude so far since im come out from di Big Brother show. She further explain tok say she blame herself. for not coming out on time to contact people to say see oh see waiting don the sub since all this while wey be say put the point a eh, beauty finger towards her according to her fans shippers angel fans soma fans all of them they don't they choke her since they, they harass her constant harassment online don welcome push her to come out to come they talk all this thing Now the fact say she wake up yesterday morning come they see say people dey tag her for twitter tell her say she thief bracelet or say na cat collar Regarding dat im cat collar wey Angel dey talk about, di girl actually wear am for im recent interview wey be say she do and Somaa fans and Angel fans um together with shippers dey see di bracelet for di girl hand. Pipo come dey speculate talk say um thing wey be say Angel give Somaa, Somaa carry am go give im ex-girlfriend. Hilda come dey explain talk say di truth be say she no thief di bracelet, say if true true di di bracelet was stolen say na Somaa na im thief am because di thing na Somaa na im give her di bracelet. further explain talk say fans wey be say dey drag am make dem go go ask Soma say wetin happen for um her own house April this year she say Soma drug her, tie her, beat her and smash her phone say na wetin he don dey do all these years wey dey dey for the relationship people wey be say dey lie say na only one year go read the girl chat even we don dey hear the story since Soma don dey talk am since say na since Gobe na him don dey date that girl count the years till now di girl come further conclude di statement say e tok say soomah na two face pesin and di guy dey very manipulative di reason why she neva come out to come speak since na becos soomah family her mama sister all of dem dey always call her di harassment make she no tok so dat dem no go defame um soomah make dem no paint soomah as a bad pesin for public eye E even reveal talk say e get one day wey be say Suma rough handle her, push her head against a wall, bruising her lips, and na Suma friend na come come beg am talk say make she no talk. Even Suma mama was in support of her not saying anything concerning that particular incident. So Angel come come out yesterday for Twitter space to come explain her own side of the story. Me for one, I was suspecting, I was hoping that if Angel come out to come talk, she go just tell us her own side of the story. No, Angel concentrate on the ex-girlfriend wey be say be Hilda. na wetin I no support for wetin Angel do. Angel come come out to come reveal talk say well say she no ask Soma to do anything to Hilda. According to her, she dey blame Hilda say Hilda friends dey always harass her, Hilda friends dey threaten her, Hilda friends dey call her names like prostitute and all of that. Further I throw a question at Hilda asking Hilda say what if she herself wey be Angel suffer the same thing from Soma? why be say na she everybody dey point a finger at say na she be the cause of everything the truth be say since angel come out from big brother house since shine your eye season that girl never get peace from bbnaija fans hand they don dey drag her na from one insult to another fine we know say the girl no dey dress well but this is getting out of hand this particular scenario between soma angel and im ex-girlfriend the three of them i blame the three of them but hilda is more of a victim to me than the rest of them. Me, right from time, I no talk say Suma, there's something about that guy that is very dark. Sorry to say. We all see how Suma take manipulate all of us for inside Big Brother house, manipulate the fellow housemates, manipulate Angel. The guy is a gaslighter. Wey be say every Monday eviction, he go start to dey cry, pretending. The boy can do anything for fame and money. Na so e just be for where Suma dey. For na blind people na im no go see say Suma has always been like that. For Angel on di oda hand, to me I believe Angel just wan find true love and no be her fault say she dey meet pipo wey be say no love her. Di only man wey be say try to love her di way she like dat time, di man don kpai, God rest his soul. But why I no support Angel for dis tin be say, Angel you no tok say dis guy dey in a five years relationship, wetin make you feel say you dey special? five years no be five days these two people they don't get a lot of history you know how many times they go don't break up come back together within that five years you go go shook your head for there and you see say the guy break up with the five years relationship girl for stage you know who toss me you call that call the boy to say okay oh, guys see i be woman too oh, eh, not doing like this so you get the way they, they do all this type of thing but you come for twitter spaces they, they say don't owe her any loyalty like yeah even if you not owe the girl loyalty you owe humanity loyalty she's a human first of all see her as a human before you see her as um, soma ex-girlfriend of us come outside and talk say you know owe person this you know owe person the world not go dey the way it dey let's be accountable for our actions so with everything wey be say they go on bb naija fans come out to come give angel better woto woto for that statement wey be say she make say she no owe the girl any loyalty so make una listen to wetin they talk for una sef

talk am from start say sumo and angel their relationship was never real that's why i say make dem enjoy am while it last everything wey be say they do angel it might be genuine for angel but for soma it was lost and for shippers money it's high time bbnaija realize to say bbn no be love show and even love island couples dem dey break up too both angel and hilda dem don finally reject soma hilda according to her she say i'm not involved with anyone i am definitely not interested in marrying that person god forbid angel on the other hand come out openly for twitter space to say she and soma they are not together anymore they are not in speaking terms she have blocked him everybody don block each other we move regardless Di Hilda girl on di oda hand, she too no dey innocent. Afta all di public shenanigans wey be say Soma and Angel do, di embarrassment on stage, you still come go accept dat boy wen e come out? Come saw her Angel, e e dey very difficult for Angel to accept a man into her life, Soma come do dat girl dat type of thing, I just feel like make she stay strong, make she and di Hilda stay strong, na Soma na im be di villian here if we want to be honest, and dis no be because he is di man.